Үтүө күннэн күндү доҕоттор, мин Туйаарабын. Уонна биир сонуннаахпын. Биһи доҕотторбун кыттары Саха Глобал диэн түмсүү тэрийдибит. Бу олунньу ыйга саха тылын күнүгэр анааммыт онлайн лекциялары тэрийэбит. Хас өрөбүл аайы араас темаларынан кэпсэтиэхпит уонна бу видеолары көрөҥҥүт эһиги баһаалыста суруйтарыҥ, санааҕытын үллэстиҥ, тарҕатыҥ. Онлайн лекциялары тэрийэрбитигэр мин хайаан даҕаны бу теманы ырытыахтаахпыт, сырдатыахтаахпыт диэн санаа миэхэ киирбитэ. Ол эбэтэр ырыа. Саха ырыата диэн тугуй? Саха ырыата биһиэхэ хайдах тылы үөрэтэрбитигэр көмөлөһөрүй диэн. Ол туһунан биһиэхэ бүгүн кэпсиэҕэ Варвара Степанова Марк Жирков аатынан музыкальнай училище преподавателя дойду хомус виртуоһа Варвара Степанова Арчина. Бу буолаанын кини кэпсээнин бу онлайн лекцияны сөбүлээппит, сэргээбиппит, ылласпыппыт даҕаны, онон көрөөччүлэр бэлэм буолун тэҥҥэ ыллаһарга. Күнүнэн ыҥырыгыт иһин махтанабын. Уонна то бу мин бэйэм уһуйаат студеннары үөрэтэр уһуйааччы буолабын. Марка Жаркова аатынан музыкальнай колледжка. Манна биһиэхэ тоҕуон үс сыллаахтан фольклор салаата үлэлиир. Аа, бу студеннары үөрэтэрим таһынан баҕалаах били төрөппүттэр кылаастарга кыра оскуола олорор ыҥыран үөрэтэрэллэр сөп. Уонна аа, хаастаах дьоннор эмиэ кэлэн үөрэнэллэр. Онуоха буоллаҕына сахалыы ырыа нөҥүө аа туох диэн ырыа нөҥүө оҕолуу сахалыы тылга эрэ буолбатах уопсайынан үгэскэ үөрэтии диэн дии эп ону буоллаҕына киһи сөпкө хаҥарар буолла сөпкө тыынар уонна сөпкө хаҥарар буоллаҕына аа кини от уопсайынан төрөөбүт тылын билэр буоллаҕына Кини олоҕун олороругар ханнык да дьыалаҥҥын, кини буҕаалтар туһуллун, юрист туһуллун, финансист туһуллун, кини оҥорор дьыалатыгар өрүү ситиһиилээх буолар диэн һэ. Ити буоллаана били ону холобура дакаастыыр инаатоох ити буолла уже норуоттан кэлбит өйдөбүл буоллаҕа дии һэ. Ол иһин буоллаҕына А, билигин кистэлэҥ буолбатах, куорат иһигэр оскуолаларга үг- үгүс сахалыы сатаан хаҥарбат оҕолор бааллар. Эп, сахалыы дорҕоону таба хаҥарбат оҕолор бааллар. Ити буоллаҕына, а, били туох диэн артикуляциялара атын. Эп, кинилэр буолла а, нууччалыы хаҥарбыт оҕо, хаҥарар оҕо ы, айаҕын оҥоһуута, оҥоһуута буолбата били хамсыыр туга арыый да атын буолар эһэ. Холобура биһиэхэ хахылыы дорҕоннордоохпутчу Ö, Ü дии дифтоннар, ин бар дии презентациябын бу күннээҕи олоххо туттуллар тыллар уонна бу уусуран айымньыларга туттуллар тыллар атына атын атыттар буолбата дьиҥинэ биирдэр былаадьы эрээри били кэпсэтии Көннөрү разговорнай, нууччалыы таха разговорнай кэпсэтии киэпкэ киллэрэннэр, хорох саха тыллара били э, нууччалыы тахха борустуой буолан хаалаллар дии купсэ. Аны сахалыы дорҕоон көмөтүнэн оҕону таба саҥарыыдэнмин буонна бэйэм сахалыы ырыаҕа-тойукка уонна хомуска үөрэтэбин. Һэп оҕолору. Аны хомуска оонньуур киһи эмиэ сахал- бу киһи сахалыы хаҥарар дуу, атын омук тылынан хаҥарар дуу диэн биллэр эп хомуска оонньуур киһи. Ону туох диэн хайыыллар? М, саха ырыата, тойуга барыта ис түгэ ис- испит түгэҕиттэн тахсар диэн эп. Уон иһин буолан ити биһи кылыһахтаахпыт диэн этэллэр. Эп ити кылыһах диэн бу дорҕоон тан иһэн, били иһин түгэҕиттэн диэн дии сибээскэни таарыйан таххара ити кылыһах тэнэр диибитсэ ол иһин ити саха буоллун даҕаны саха офсайдан саха киһитэ партия паар кылыһах диэн ити сөптөөх дорҕоону таба хаҥарар киһи тыынын сөпкө ылар киһи уонна бу дорҕоону таба хаҥарар киһи то үчүгэй хаҥарар былаҕа дии бэйэтин төрөөбүт тылын онуоха буолла бу маннык Э, Хайыххайын. Кырата практика курдук сөп. Инне олорор дьоннор бука бары хатылыы- хатылаан көрүөхпүт, а, хаҥаран көрүөхпүт уонна кыратык ыллаан көрүөхпүт. Һэ? А, итиннинэ мана тохтук ахтылар дьэ. Адары немножко ученый буоласытын диэбиппит. Эргэрсийиэххэйин. Эргэрсийиэххэйин, э, били холбооруҥ эмиэ туохпутун. Суолтаргытын. Эн уоһу уонна тылы эрчийиигин хэп. Манна мин отто бу аһаҕас аҕыс дорҕоонтабын. Мантан биһиэхэ ээ диэн аһаҕа дорҕооннора баалларчи. Аһаа, бу манна били уоспутун улаханнык атан уонна хас биирдии бу быччымбытын бартын үрэлэтэбитсэ. Оннук кынан оҥорон көрөбүт. Бастаан бытааннык оҥоробут, онтон түргэтээн иһэбит. Манна дорҕоону хаҥаран наата оһох, манна уоспутун эрэ хамсатабыт. Эрэ бары барыаххаан иҥэр тэҥҥэ. Э, Бу эрчиллиини оҥорорго маннык тэтимгитин бытаантан түргэтэтэн иһэҕит. Күннэтэ оҥордоххутуна эһиги уонна били бу Э, Ö, Ү дорҕооҥҥо тылгыт бара үөрэнэр диэн. Э, Аныгыскы тугу холбуугун бука диэн. Э, Аны уонна бу артикуляционная гимнастика диэн дии нууччалыыта тылы таба саҥарыыга эрчиллии диэн. Э, Манна уонна бу Аксинья Скрябина диэн чабырҕахха үөрэтэр уһуйааччы Кини бу оҥорбут эрчиллиилэрин туһанабын. Бу эрчиллиилэр буолана кыра оҕоттон хахалаан улахан киһи-халлы барыыларыгар сөптөөх эрчиллиилэр дии саныыбын сөп. Аа, киэккэлэһэ тута турар бүтэй дорҕооннор, онто аһаҕас дорҕоону кытта дьүөрэлэһиннэр. Көннөрү били, э, туох сыстаһа дьэ дорҕооннор буллаа дии бу маны бытаан бастаан көрдөххө кини туох курдук ыарахан хоҥус онтон хаҥаран бардахха тэпсиир уонна бу дорҕооннору күннэтэ оҥордохпуна биһиэхэ тэтимэ түргэтээн иһиэхтээх оччоҕуна бу б ü ö диэн дорҕооннорбутугар биһи тылбыт хаҥара уонна бара үөрэниэхтээххит

туохтара били хаҥар хахалыы хаҥарар үөрүйэхтэрэ сайдан киирэн барар. Эт нуучалыы нуучча тыллаах оҕолор. Аха, салгыы көрүөххэйиҥ эрэ. Эт аны уонна хас биирдии ырыа ырыаһыт даҕаны, хомуска да оонньууроҕо киһи тыына сөптөөх булуохтаах диэн сэ. Сөптөөх тыыны диэн биһи буолна муннубутунан салгыны эҕирийэбит уонна испитинэн салгын ылабыт. Ырыаһыт киһи иһинэн тыынар диэн. Холобура киһи үс сиринэн тыынар дии, санныгынан тыынаҕын, түөскүнэн тыынаҕын, онно искинэн тыынаҕын диэн. Биһиги уонна ыллыырга испитинэн тыынабыт, ол эбэтэр салгыны муннубутунан ыллахпытына испит үллэр. Салгын испитигэр киирэр, онтон испит түгэҕиттэн дорҕоон таһаараммыт үрэн салгыммытын үрэн таһаарабыт сөп. Яра билин искитин туттуоххутун сөп. Хэп оччоҕуна маннык били үллэрэ, улаатара, кыччыыра көстөрдү. Муннубутунан аажо халгыны ылабыт, онуоха испит үллэр. Яра туттан көрөн оҥорукхайың эрэ, халгыны аҕарыйдыбыт. Онна уу диэн үрэн таһаарабыт. Эн манна буолла а, туохпут даҕаны бу манан күүрүө охтаах. Бу бэлэс а, куолай чаастарыгар тохтааны күүрүө охтаах, дорҕоон ис түгэхтэнэр сыахтаах диэн. Һэ? Инник били бастаан испитинэн тыарга эрчиллэ түһэн бараммыт бу э, ахсаан чабырҕаҕа диэн баар сеп ахсаан чабырҕаҕа диэнинэн биһи тыыммытын эрчийэбит холобура салгыны эҕэрийэбин уонна бу арыылаабыт араҥалаабыт диэни биир тыын иһигэр ааҕабын истээриҥ эрэ Арыылаабыт араҥалаабыт андыс сымыыта биир, арыылаабыт араҥалаабыт андыс сымыыта икки, арыылаабыт араҥалаабыт андыс сымыыта үс, арыылаабыт араҥалаабыт андыс сымыыта түөрт, арыылаабыт араҥалаабыт андыс сымыыта биэс, арыылаабыт араҥалаабыт андыс сымыыта алта, арыылаабыт араҥалаабыт андыс сымыыта сэттэ, арыылаабыт араҥалаабыт андыс сымыыта аҕыс, арыылаабыт араҥалаабыт андыс сымыыта тоҕус, арыылаабыт араҥалаабыт андыс сымыыта уон. Итинник төһө киһи төһө тыына тиийэринэн атылыы олоруон сөп. Онтон эрчиллэн киирэн бардахтатына ити ахсаан холобура бастаан үскэ тылы тиийэн сөп, онтон уоҥҥа тылы барыан сөп, кэнник ухаан иһиэҕин сөп. Киһи төһө үчүгэй эрчиллиилээҕинэн аһаан иһэр. Һэ, салгыы барыаххайыҥ эрэ. Мгм. Онтон буолана ыллыах иннинэ хайаан даҕаны күөмэйи ыллыахтаахпыт уонна бу э, голосовой сибээс кэлэбитин уһугуннараммыт. Биһиги ыллыырга куолайы бэлимни- куолаһы бэлимниэхтээхпит диэн. Сэ ол иһин былаана мин өрүү бу оһуохай тэтиминэн, оһуохай матыыбынан уонна бу оһуохай тылларынан распевка диэн оһотторобун. Сэ Холобура, биһи били академическай ырыаҕа куолай күүрдэн, били фальцет интуруоран оҥорор эбит буоллахпытына, биһи манна тугу да күүрдүбэппит. Бу көннөрү хаҥара олорор тэтиммитинэн, хаҥара олорор туоммутунан ыллыахтаахпыт. Сөп? Манна уонна бу туохтары туттабын? Оһуохай Э, тыллара оһуо оһуо эһээ эһээ диэнки эп ону ыллыырбытыгар өрүү били баста ыһа тыанар киһи тыынын кэтээн көрүөхтээх эп бастаан кэтээн көрөҕүт онтон кэнники э, үөрэнэн киирэн барыахтааххыт мхм эп бу маннык манныкчын ылланар дэрэ оо биһи бары холбоннохпутуна туохтур да помехалыыр да М, Оһуох булуктаах а, күндүстээччилэр дэрэ бииргэ э, ыллаһыаххайыҥ эрэ. А, суппутун холбоон баран ыллаһан көрөбүттэр. Дэрэ ыллаһан көрүөххэйиҥ. Мгм. А, оһуохай курдук сөп. Мин ыллыыбын биир сырыкааны, ону эһи түптэҕит. Сөп. Маннык тональностпыт үөһэ тахсан иһиэҕэ, онтон төттөрү түһүөҕэ. Көрөн? Оо, оо, О, о, о,

Оһо эйе, оһо эйе. Аһа, билигин өйдөөн истээриҥ эрэ, түөттэ хат ыллаан бараммын, бу бүтэһигэр оһо-оһо диэн ылыһах оҥоробун. Истиҥ эрэ. Оһо эйе, оһо эйе, оһо. Үтүктэбит. Үчүгэй. Аһа, итинник маннык тональноһы таһааран иһэбит, онтон төттөрү түһэриэхтээхпит. Сөп? Онтон булана оһуокайдыыр оһуокай диэн, дьэ бу бары билэр тылбыт диэн, өрүү туттар тылбыт диэн. Аһа, истиҥ эрэ. Биир строк оһуокайдыыр оһуокай диибин, онтон эһиэхэ тылыыгыт.

Итинник кудукча бу маны уһуннук оҥотторооччубун сэр манна дьарыкка кэлбит дьоннору дьоннору эһиэхэ куккугастык иһитиннэрдибит онтон билиим буонна сахалыы ырыабытыгар киирэбит халгы холбугун саха ырыата буоллаҕына туох диэн кини Били аныгы ырыа курдук кэллим-бардым диэн тыллара оһохче, холобура норуот ырыалара үгүс норуот ырыалара холобура биир күөрэгэй туһунан уһун доһун ырыаны айаллар, биир татыйык чыычаах туһунан уһун доһун ырыаны айаллар, ат туһунан хас да ырыа баар иһэ. Ол сэнэн былыргы былыр өбүгэлэрбит наһаа уус-уран мындыр, уус-уран хоһуйар туохтаахтар эбит, э, дьоҕурдаах дьоннор эбит сэр. Ол иһин былаана биһиги былыргы ырыаларбыт бары наһаа үчүгэй ис хоһоонноох э, тыллардаахтар дии. Ону буолана биһи ыччаттарга тиэрдэрбитэ наһаа туох уустук хоҕус билиҥҥи били көлүөнэҕэ тиэрдэргэһэ. Билиҥҥи оҕолор буолана уус-уран литератураны ааҕаллара туох ото кистэлэҥ булбатах наһаа элбэх оҕо аахпат. Һэ биһиэхэ манна бу музыкальнай училищеҕа үөрэнэ кэлэр оҕолор биис сылга иһиттэр оҕону ылабыт һэ. Ол иһин олох сүүмэрдээн, сүүмэрдээн, сыыйан, сыыйан олох үчүгэйдик сахалыы саҥарар уонна үчүгэйдик сахалыы айымньылары толорор оҕолору ылабыт һэ. Ол иһин биһиэхэ олох бэлэм оҕолор кэлэллэр. Онтон оскуола оҕолоро Холобура, идэлэрин тала илик оҕолор оҕолорго үөрэтэргэ ыарахаттардаах. Хэп аны сахалыы ырыа-тойук диэн дэгэрэҥ уонна дьиэрэтии диэн истиилгэ арахсар сеп. Дэгэрэҥ уонна дьиэрэтии диэн истиилгэ арахсар. Дьиэрэтии диэн ити биһи тойукпут, тойугу бука бары истиип булуккутун сөп уонна Бүлүү оһуохайын киириитигэр дьиэрэтэн туойаллар. Хэп ити буоллана туох дьиэ биир киһи толорор айымньыта буолар уонна тута хоһуйуу айымньы буолар. һэп кини хатыламмат матыыптаах уонна хатыламмат тэтимнээх диэн. Ото хатыланна турбат офсерен тэтимэ оһох айымньы уонна матыып матыып матыыба хатыламмат айымньы диэн. һэп ити тойукпут уонна э ол оһуохай Бүлүү оһуохайын киириитэ. буолар сөп. Онтон атын ырыаларбыт биһиэнэ барыта дэгэрэҥ ырыа дэнэллэр. Дии. Дэгэрэҥ ырыа диэн а, бу музыкальнай тугунан быһаардахха определяющий мелодиялаах диэн дии. Һэ, повторяющийся опре- мел- мелодия уонна определяющий ритм диэн һэ, размердаах диэн. Хатылана турар тэтимнээх, хатылана турар матыыптаах, кини бытаан эмиэ буолуон сөп. Һэ, эбэһэт э, түргэн буолбатах. Дэгэрэҥ диэн үгүс дьоннор түргэн ырыалары э- аттыллар. Һэ, Эбэһээ түргэн буолбат. Холуора биһик ырыата диэн баардьы колыбельная песня. Биһик ырыата тэтимэ хатыланар, матыыба хатыланар, эрээри бытаан дии. Оҕо холобура тоҕо утуйары, оҕо биир тэтими истэр истэн, биир матыыбы өрдөөр истэн ол э, туугар киирэн утуйар һэ. Ол иһин буоллаҕына ити бытаан эрээри хатыланар матыыптаах онно тэтимнээх буоллаҕына, ол аата дэгэрэҥ ырыа дэнэр сөп. Аны дэгэрэҥ ырыа буоллаҕына араастардаах. Ити бу хотугу улуустарга үгүстүк тарҕаммыт хоҥсуо уонна таҥалай ырыата диэн баар сөп. Бүгүн буолан таҥалай ырыатын эһиэхэ хайыаҕым, иһитиннэриэм. Бу таҥалай ньыматын бары оҥорон көрүөхпүт билигин эмиэхэ. Бу таҥалай ньыматын оҥорорго эмиэ туох диэн киһи тыла үлэлиир уонна Билигин наһаа элбэх оҕо били туохха наадыйар дии, логопед иһин диэн дии. Ону холобура бу маннык дорҕооннору, саха дорҕооннорун саҥара сылдьыбыт оҕо, хаҥара сылдьар оҕо, мин саныахпар кини ити дорҕооннорун сөпкө хаҥарарыгар бу таҥалай

Сөп итини оҥорбутугар буолла маннык гынабыт. Ити ыт киэҥҥэ халгына эҕэрийэбит уонна тылбыт төбөтүн кытаатыннаран баран таҥалайбытыгар охсобут. Тииспит кэннигэр кытаанах таҥалайбытыгар. Дьэ оҥорон көрүөххэйиҥ эрэ. Сугуктаргытын холбоон сөп.

Оннук девизтаах биһин өрүү ылыы туой сылдьыахтаахпыт сэр. Маны уонна хайаан көрөбүт да, тэҥҥэ ылаан көрөбүт да. Мин буоллаҕына Баттах икки строканы ыллыаҕым, чэйин чэйин чэкийдэр, эһиги ону хатылыыгыт, оһуохай курдук сэр. Кэрэ бардыбыт ии. Тө, тө чэйиҥ чэйиҥ, тө, тө чэкийдэрин.

Тэ, тэ, ойон көтөн, тэ, тэ, ханна баар дуу? Оройден. Аачы хайара оҕо үтүктэрдики хахалыы. Аха. Һэ, итинник курдук кылгастык миэнэ итинник һэ. Ким эмит туох эмит ыйытыылаах буоллаҕына ыйытыаххын сөп. Дэрэ күндү истээччилэрбит кыттыһан ыллаан-туойан аай биэрдибит. Бу отчинаҕа ыйытыылардаах буоллаххытына баһаалыста ыйыталаһан иһиҥ. Бу мүччү туппакка. Улахан дьону үөрэтэр киин баар да диэн ыйыппыт. Уста. Бэрэ. Мин бэйэм үөрэтэбин сэ. Манна баҕалаах дьоннор кэлэллэр икки бөлөхтөөхпүн. Үс, үс ыйдаах курстаахпын. Ааа, Аха. үс ый диэн. Тоҕо үс ыйга хайаабытым ити буолла туох диэн. Били быстах мастер-класстары ыытабын дии бу маннык онлайн да буоллун, манна кэлэн да үөрэнэллэр. үөрэнэллэр. Мгм. Олору биир күннээх мастер-класс ыытабын. Онтон ый буолан бараммын ыыттахпына ол же дьоннор кэлэллэр, онно оннук же хабыстаҥыттан үөрэнэллэр сэ. Холобура, киһи Биир били олох атын эйгэҕэ үлэлии сылдьар киһи кэлэн биир күн дьарыктанан баран кэнники дьарыктаммат. Һэ? Дьиэтигэр дьарык оҥостубат. Ол иһин умнан кэбиһэр, онно онтукатын санаан эмиэ ыйынан, икки да үс да ыйынан төттөрү кэлэн үөрэнэллэр. Һэ? Инньэ гынан наһаа элбэх киһинник төхтүрүйэн кэлбитин иһин кэбис бу маннык э, киһи баҕалаах киһи били өйүгэр ииччэ хаалыахтаах эбит диэммин үс ыйдаах курс оҥорбутум. Ону үс ыйга нэдиэлэҕэ иккитэ кэлэн үөрэнэллэр. Уонна үс үһүс ыйбыт бүтүүтэ концертыыллар, отчетнай концертыыллар һэт. Онно били олох бу культура эйгэтигэр сыһыана оһох дьоннор кэлэннэр үөрэнэллэр. Баҕалаахтара үөрэтэбин инник. Онон холобур бу баҕалаах интириэһиргээбит дьоннор баар буолуохтаахтар. Һин биир бу киһи ыллыыт дьон наһаа баарар, обунан хороҕор буланан тылбыт да билиибит да тиийбэт буолааччы. Олуһун бу хата олох сөптөөх теманы талбыппыт талбыппытынан уонна бу Арчина кэлэн наһаа үчүгэй биһитин ыллатан кэпсэт ыллатан биэрбитигэр мин наһаа астынным то манна дьоннор эмиэ бары үөрбүттэр аай быһыылаах оннук өссө бу Дьулустаан ыйытар маннык төрүт ырыалар тойуктар нөҥүө кэлэҕэйдээһин эмтииллэр дуу оннук ньымалар үлэлэр ыыталлар ыытылаллар дуу диэн кэлэҕэйдээһин диэн Э, Ким баар дии, чэ, живой премьер диэххэ һэт. Виталий Очарову билэҕит бары. Мгм. Виталий Очаров киэн ырыһыттар сеп, кини эстрадата, кини өссөнөн бэйэтэ дьигинэ төрүт культура учутала, эрээри били эстраданан ылгыт дии билигин. Ону кини олох эппэт кэлэҕэй э. Һэт? Эппэт кэлэҕэй, ону били олоҥхо ааҕыан наһаа баҕарар эбит. Хэп, ону олоҥхо ааҕыан наһаа баҕарар эбит, эрээри кини кэлэҕэйдиир буолан олоҥхону аахтарбаттар эбит. Сeb онтон били идэтинэн үөрэтээччи буолан баран маннык диэн хайаабычча мин олоҥхону уопсанан ырыа курдук ыллыыр эппин диэн. Онно былыргы былдьаһыктаах дьылым барылыйар бараман мындаатыгар урукку охсуһуулаах дьылым уларыйар улаҕаа уорҕатыгар диэн маннык унаарытан хоһоонун унаарытан аахпытыгар кэлэҕэйдээбэт эбит. Ол иһин ити алгысчыт тибилигит. Алгыс, алгыстыыр, ол алгыстыырыгар эмиэ маннык унаарытан хаҥарар, оччоҕуна кэлэҕэйдээбэт. Тый, атын наһаа үчүгэйдик. Кэлэҕэйдиир дьоннор ыллаатахтарына кэлэҕэйдээбэттэр холобура. Наһаа үчүгэйбит. Сөп, өссө ыйытыылар бааллар дуу? Чочоо, мин бэйэбиттэн ыйытыам дии, бүтэһик ыйытыыбын. Э, Бу онлайн э, буоллаанын кыдьык ыллыы, кылаһахтыы, тойуктуу үөрэниэххэ сөп. Аһа, үөрэниэххэ сөп. Онно тохтол устуга уһуохта. Ото туох барыта дьарыктан таххар дии. Ол иһин Мгм. буоллаҕына холобура бу маннык үөрэнэ онлайн үөрэнэн баран киһиин биир бэйэтэ дьарыктанан дьахтаах. Эп аны Мгм. Хас биирдии киһиэхэ тэтим уонна матыып диэн баар үһү. Мгм. Ол киһи били генетическэй памяттыгар олоро сылдьар былаа дии. Ол иһин ити тойукка уонна оһуохайга аһар көстөр. Eb киһи ыллаан туойан бардаҕына бэйэтин иһиттэн матыып уонна тэтим таххан киирэн барар. Эп ону уонна били элбэхтэ дьарыктанан уһугуннарыаххытын сөп. Так. Олус үчүгэй кэпсэтии таҕыста уонна тобу истээччилэр иһин тириһиргээтэххитинэн барытын бу ссылкалары арчыына буллаанын кини инстаграмыгар иһин ссылкалары барытын таһаарыахпыт. Махтал, бириэмэ булан наһаа чудик кэпсээбиккэр, сырдаппыккар, ыллаттар биһитини ырыы ыллаппыккар.